Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Sizi Türkmenistanyň Içeri işler edaralarynyň işgärleriniň güni bilen gutlamana rugsat ediň! Ýygnananlar türkmen döwletiniň Baştutanyny bi şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, bagt, uzak ömür, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň we tutuş türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan ägirt uly, tutumly we beýik işlerinde üstünlikler hem-de rowaçlyklar arzuw etdiler. Olar mundan buýana-da ata Watanymyza ak ýürekden, yhlasly hem-de wepaly gulluk etmek, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň parahat we asuda durmuşyny üpjün etmek üçin özleriniň ähli güýçlerini, bilimlerini we tejribesini gaýgyrmajakdyklaryny ynandyrdylar. Hormatly Içeri işler ministrligiň ýolbaşçylary, sizi we siziň üstüňiz bilen ähli işgärleriňizi ýurdumyzda dabaraly bellenip geçirilýän Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Bu edaralaryň işgärleri, halkymyzyň asuda we abadan durmuşyny goramaga, jemgyýetçilik tertibiň we kanunçylygyny üpjün etmäge mynasyp goşant goşýarlar. Men bu ulgamyň başarjaň, merdana we gaýduwsyz işgärleriniň ata Watanymyza, mähriban halkymyza wepaly bolup, hemişe ak ýürekden gulluk etjekdiklerine berk ynanýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk! Parahat we abadan durmuş, halkymyzyň asudalygyny goramak, jemgyýetçilik tertibini we kanunçylygy pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan jogapkärli işleriňize uly üstünlikleri arzuw edýärin. Soňra Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna geldi. Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz we myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibiniň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Arkalaşygyň giňişliginde hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça pikir alyşmagyň çäklerinde söwda-ykdysady ulgamy, täze maglumat beriş tehnologiýalary ösdürmek ugry, obasenagat toplumy, däbe öwrülen medeni-gumanitar gatnaşyklary giňeltmek we beýlekiler ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Gyrgyzystan Respublikasynyň Premýer-ministri Ömürbek Babanowy kabul etdi. Ömürbek Babanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Gyrgyzystanyň Prezidenti Almazbek Atambaýewden gutlag sözlerini we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Belent mertebeli myhman Arkalaşygyň agzalary bolan döwletleriň arasyndaky Hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini Aşgabatda ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Gyrgyzystan Respublikasynyň Prezidentine we ähli doganlyk gyrgyz halkyna üstünlik we abadançylyk baradaky arzuwlaryny aýtdy. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Akil Akilowa kabul etdi. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Türkmenistan Täjigistan Respublikasy bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge we berkitmäge uly ähmiýet berýär. Biz türkmen we täjik halklarynyň öňden gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara gyzyklanmalaryna, halkara işlerine parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine özara ygrarlydygyna daýanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Netijeli geçen duşuşygyň barşynda milli Liderimiz we dostluk ýurduň Hökümetiniň Baştutany ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ozal bilen halkara guramalaryň we sebitleýin düzümleriň çäklerinde üstünlikli ösýän türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde köp görnüşli, netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda Türkmenistanyň başlangyçlaryna ýokary baha bermek bilen, myhman täjik tarapynyň türkmen Lideriniň tutuş sebit üçin aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolan energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa, ulag ulgamyny ösdürmek babatda öňe sürýän başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldaýandygyny aýtdy.